Merhabalar her kese. Men bu gün siziň bilen Forever Livingde nädip ilk aýynda aýdaly üç ýüz, bäş ýüz müň dollar, iki müň dollar üstüne çykmaly ony paýlaşjam hem aýdaýyn bir ýere bagly bolmadan Islän ýeriňize, islän ýurduňyza gidip, işiňizi ýapybiljek bir işiň bilgisini paýlaşýar. Islerseňizler telefonlaryňyza, ýa meselem häzir telefonda girýänsiňizler köpiňizler, köpiň telewizor zat bolsa dykgatyňyzy berip diňläňler, şol gapdalda hiç hili bir sizleriň dykgatyňyzy dagatjak bir şey bolmasyn. Indi Meniň adym Jora, familiýam Hesenow, müň dokuz ýüz segsen dört dogumlym. Bu işi tanadygyma meniň bir bäş-alty ýyl bolup barýar. İşde men bu işi tanan wagtymam bir mümkinçiligiň ugrundadym, mümkinçiligi agtar etdim. Ýa bolmasa-da ikinji iş tapyp, ikinji işi işläýin diýerdim. Amma Ikinji iş tapyp işlänim bilenem başga bir sany agyr iş edip ýene-de bir başga agyr iş edip bu aýdaýyn bir aý iki aý işläbilersiň. At sil gitse bir alty aý işlärsiň ýene ondan soň uje organizmiň götermeýär seniň bar işlän puluňy ýenedem liçeniýaňa berýärsiň. Ana meniň häzir sizlere paýlaşjak işim bul iş Liboý işiňiziň gapdaldan ýandan edip bolýan iş kim bol öýüňden çykmadan oturan ýeriňizden bu işi ýapybilýäňiz. Forever Living kompaniýasy Forever Living kompaniýasy bul internet magazin internet magazin diýende häzir mana hemme ýurda barsaňyzlar liboý ýurduň öz populýarny internet magazinleri bar tanalýan internet magazinleri bar Orsýada barsaň Walbers bar aýdaly Gazagystana barsaň Rozetka diýip bar Türkmenistana barsaň Türkmenistanda-da bar şonuňky ýaly internet magazinler. Türkiýede meselem tanalýan internet magazinleriniň hepsi burada, Trendyol we başga-da köp internet magazinler. Olar näme? O ýerde hemme bazar ürünleri, bazar ürünleri diýende näme? Hemme bazardaky alyp bolýan zatlary, alşyberişlerden alyp bolýan zatlary o ýerden alyp bolýar. Amma o ýerden sizler pul gazanyp bilesiňizlermi? Ýok, diňe özüňize pul zat alyp bilesiňizler. başga bir üýtgeşik gazanjyňyz bolmaýar o ýerde. Meniň aýdan internet magazinim Farewilliant näme? Ýüz altmyş sekiz döwletde işläp duran internet magazin. Amma bärde bul Farewiliň öz brend diýmek, özüni tanadan bir firma. Öz ürünleri bar, öz ürünleri bilen adamlara pulam gazandyryp bilýär, adamlara ýer ýüzünde işläre mümkinçiligem berip bilýär. Indi detaýly giren wagtym Foreverliving kompaniýasy bul internet platforma aýdaly eliňizde ID nomeri berilýär we girýäňizdir iki minutda registrasiýa bolýarsyň we ID nomeriň seniň ýüz altmyş sekiz döwletde işläp dur ol nirä gitseňizler arkaýyn ulanyp bilersiňizler edil telefon nomeriniz hatda haýsy bolýan ýurduňyzda telefon nomeri alsaňyz o ýurtdan çykandan soň onol telefon nomeri ulanyp bilmersiňiz amma bu ID nomeriňiz Forever-iň berýän ID nomerini siz ýüz altmyş sekiz döwletde arkaýyn işläp gullanyp bilýärsiňizler. Meselem, tanalýan internet magazinlerden Alibaba, Amazon bular häzir dünýä belli internet magazinler. Forever Living-em şonuňky ýaly dünýä belli internet magazin. Näme bir seçeniň bolanda näl ýaşamak istersiňizler diýýär. Gerçekden, gerçekden her kimem häzir şu wagty görýärsiňizler. Hemme ýurdam uje hökman bir ýurtda bir zat bolmasy däl. Artyk adamlar ýurtdan çykyp başga ýurtlarada gezip, hem gezip hem pul gazanmak isleýärler. Şonuň ýaly ýagdaýda seniň öz biznesiň bolsa belli bir ýere baglanyň sen biznesiňi goýup gidibilmeýsiň. A bärde nämede bul forever işinde näme sen arkaýyn çykyp islän ýeriňe gidip işiň seniň bilen bile gidýä. Eliňde telefonyň bar nirä gitseň bile gidýä. Indi näme üçin biz bu işi gurmaly diýende, aýla býujetine ek geler, ýeneden gapdaldan, aýdýan ane edip ýören işiňiziň gapdalyndan, öz-özüň finans komutagyňy bolýarsyň, öz-özüň, hiç kim sen artyk häzir biriniň elinde işläp ýören bolsaňyzlar, şol seň finansyňy çözýär. Artyk sen forever-de işläp başlasaň, soň-soň asta-asta sen Öz finansyňy özüň eliňe alýarsyň. Öz-özüňe patron bolýarsyň. Seniň artyk depäňde patronyň ýok, potologyň ýok. Başga adamlara-da kömek edip bilýärsiň, ýardam edip bilýärsiň. I gerçekden eliňde puluň bolsa, saglygyň bolsa, aýdaly, puluň bolsa uje poçti ýüzde segsen, dogsan prosent hemme problemalaryňy çözüp bilýärsiň. Arkaýyn seniň ýaşaýyş tarzyňam üýtgeýär. Indi bärde näme däl sizlere meniň predlagat etjek Forever Living-iň iş modeli näme predlagat edýär? A. Obyçny öz biznesini açanda näme predlagat bolýar size? Şolaryň raznisalaryny görkezip dur. Meselem, bir ýerde aýdaly, Bim bar, A ýüz bir bar, Äli boý hemme ýerde-de şony ýaly belli-belli magazinleri bar, özleriniň marketleri bar. Şolara gelýän ürünler fabrikada çykan wagty, aýdaly, ýüz lira bolýan bolsa, bärä gelençe bäş ýüz, alty ýüz bolýar. Ortada bir giden kär bar. Näme üçin? Ol ürüni tanatmaly, reklama etmeli. Ony biri satyn alyp, opdym hemmesi alýar fabrikadan. Fabrika bilen dogowor baglaşýar, menden başga hiç kime satmasyn, bu ürüni diňe men satýan diýýär. Fabrika oňa Ýüzden berse, ol alýedany hem okdum, ony ýek tek-tekden hem satyp bilýä, hem dostawkasy, hem reklamasy bolansoň, o näme edýä? Olam üstüne kär edip bilýä. Işte biziň elimize gelençä o zat alty ýüz, ýedi ýüze çykyp gidýä. Foreverlink näme edýä? Meniň ürünlerime kullan, hem kullandany başgalarada tawsiýe et. ortodoks kärlerem sen al diýýär. Amma seniň meselem saňa internet magazin açyp berýär, ol sen ömürlik forever living öz biznesiň bolýar seniň, eliňde internet magaziniň bolýar. Indi näme üçin bu iş idealdyr diýýär. Hiç hili bir düşük bedel bilen çalyşybilersiňizler, aýdaly kisedeki sowjak puluň, karmanny rashodyň

Bir işiňi gurandan soň aýdaly liboý işem adam bilen gurulýar. Magazin açsaňam, sportiwny zal açsaňam, tapat ýok näme açsaňam saňa şo ýere adam gelse saňa pul gelýär. Adam gelmese saňa pul gelmeýär. İşte bul işem şol adamlar bilen sen işleşip adamlara bu işi ýapmany öwredenden soň sen ol adamlar kontrol etseň etmeseňem bul işiň seniň ýöräp durýar. Muňa sensizem çalyş edýär. I geler synyrsyz diýýär. Häzir meselem işläp ýören işiňizde hemmäňiziňem geliriňiz synyrly, synyrly diýende pul gepleşik girdiňizler, aýlyk şony şondan daşary bermeýär. A alty aýdan ýa bir ýyldan zam ýapýar, puluňyz köpeldýär. Bärde näme, seniň eliňde, sen isleseň barha puluňy bir aýda däl iki üç aýdada srazu köpeldibilýäsiň seň eliňdeki zat bir ýylyň içinde meselem şul işläp ýören işiňiziň elli gat aýdaly ýedi gat ýigrimi gat näçe gatyny bolsa sizler çözýäsiňizler Natalýa Demidwa näme diýýä bizleriň iş partnýorymyz Simfrofldan Orsýetden men şul işe takylmadyk wagtym diýýä Dört işde, üç işde çalyş etdim diýýär. Ama gazanen pulum näme bäş ýüz dollardy diýýär. Men şul işe gelip diýýär, elli göterim ýokara göterdim diýýär şol aýlyk gelerimi diýýär. Işte ol bizeň elimizde ony bizler göterip bileris. Häzir işläp ýören işiňizde biriniň elinde ol o çözýär. Sizler isleseňizem Oňa dogry gelmese ol götermeýär. Ýa ýene-de arzanrak birini alyp işledýär sizlere. Men o baha beribilmeýin diýýär. Indi Foreverliving kompaniýasy näme? Foreverliving kompaniýasy aloe weri öndürip ösdürmekde ýüzde dogsan prosenti tarlalary sobstwen dünýä boýunça özüniňki Meksika, Dominikana döwletlerinde, syjak döwletlerinde öndürip ösdürýär aloe werany. Ýer tarlasynyň ullugynda-da Ginnes kitabyna girdi. Forewliwin. Forewliwiniň ürünleri hemmesi düzüminde aloe wera bar. Forewliwin kompaniýasy Rexmon osnowateli Rexmon gurdy bu forewliwinge. Şu wagt Rexmon aradan çykdy. Ogly Grekmon gurýar. Bu indi yzyna alyp barýar bu işi. Müň dokuz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda Amerikada gurlan şirket. Topdan alyş-berişi bar. Ýüz ýüz altmyş sekiz döwletde işläp duran firma. Iki ýüzden aňar fazla ürüni bar. I hazir eýtimi sistema e franşaýzing nämesi hemme nämeleri logistikalary düzükli. Sizler bärä gelip mana seň eliňe aýdaly farewilýuingi kompaniýasyna seni işe tapdym bar näme etseň et diýme hiç kim ony ýanam etme sizi işe çagyran adam sizi polnusty abuçaýda edile öwredile meselem ine bizleriň grubymyz bar global taým adin grup bar indi artyk meselem global taým adin türkmenistan diýip men özüm grup açdym o grubuma çagyrýan günde şular ýaly eýitimlerimiz bolýa ol eýitimlere günde wagtyňyzy aýryp köp däl kyrk minut günüň dowamynda kyrk minutyňyzy aýyrsaňyzlar Ee siz bir aý iki aý üç aýyň içinde sizler uje gerçekden öňki durumyňyzdan üýtgäp gerçekden öňki durumyňyzdan üýtgeşik adam bolýasyňyzlar günü gündenem bilgili bolýasyňyzlar bul iş barada bilgiňizem artýa ol soň näme bu iş barada bilgiň diýende gepleşmegiňem gepleşmeli ugry bar howa soramak ýagdaý soramak ol düýbünden başga adama iş teklip edip adama pul gazandyrmak ol başga ugry bulam bul edil Sizler häzirki işläp ýören işleriňiz ýaly bulam bir hünär, munam öwrenmeli. Adamlar bärä gelýärler, lotereýa ýaly göz öňüne getirýärler, pul ýatyrdym, puly alaryn diýip. Ýok, puly tabi alybilersiň, hemem ýatyrdyňam, ýatyrdyňam alybilersiň. Azajyk hereket etseň, saňa öwredilen zatlara gidip, meselem, adamlar bilen dogry-düzgün gepleşibilseň, tabi gazanarsyň, gazanmarsyň diýip. Indi Farewilin kompaniýasy sertifikatlaryna gezek gelende arassa hiç hili bir sertifikatlarynda problem ýok. Halal sertifikat, kaşer sertifikat, GMP sertifikat, ISO sertifikat, ýer ýüzünde bir sertifikat bar bolsa hemmesi bar. Wegen sertifikat. Siz Farewilin kompaniýasyna takylan wagtyňyz hiç hili kelläňizde aladaňyz bolmaýar. Näme üçin indi bul legalny arassa işlenip durnan biznes ýer ýüzünde. Siz dokumentalny meselem Türkiýede wergi diýýärler tak alynanda orsçasy nalog töläp arkaýyn ofitsialnyý işleýärsiňizler. Meselem ne tolko bärde nalog töläp işläniň çagalaňyz bolsa çagalaňyza sizler miras hem goýup gidibileňizdir şu ID nomeriňizi. Siziň aşagyňyzda näçe geleniňiz bolsa meselem şol geleniňizi dewam edip bilýär çagalaryňyz. Indi men bärde sizlere näme teklip edýän? Paragliwin kompaniýasyndan öňem sizler ürün kullanýarsyňyzlar, o ürünleri mana şol ürünleri kullanýarsyňyzlar. Içinde näme bar, näme ýok bilmeýäs, emma bu ürünlere zaten bizler kim şu gün haýsyň ir bilen turup dişiňi ýuwmadyň ýa el-ýüzüňi ýuwmadyň ýa agşam hiç haýsyň bilen saçyňy duş almadyňyzlar, şampun kullanmadyňyzlar. Işde durmuşymyzda bizler şu zatlary tap tagan kullanýas. Bizler şu farewre gelseňizem kullanýaňyzlar gelmeseňizlerem kullanýaňyzlar. Indi men näme meselem mana şul ürünleri günlük haýatymyzda kullanýas. Men näme sizlere näme edýän işte ine farewreligiň ürünlerini kullan hem ürünleri hiç siz oňat kaş indi hiç hili siziň organizmiňize zarar berjek nämesi ýok. Gerçekden saglykly ürünler. Ondan daşaram näme teklip edýän. Parewrn ürünlerine beýleki ürünleri degişdirmegi isleýän, Parewrn ürünlerini kullanmagy isleýän. Ondan soňam adamlara bul işi teklip edip, adamlara-da ony öwredýärsiňizler. Işte, bärde näme diýmekdir, sizleriň edeniňiz, aýdaly, häzir hemmäňem Blendem etmiýär, Colgate-mi bir zat alyp kullanýarsyňyzlar, primerni bir magazinden, marketden alýan bolsaňyzlar, şol marketden, market ýapyk bolsa, gidip başga bir marketden, siziň alýan Diş majunyňyzdan ýok bolsa, başga diş majun gel, muny deňäp göreýin diýip alyp deňäp görýärsiňizler. İşte ine Forever'yňkynam deňemek, näme etmek hiç hili problem däl, kyn däl. Girip sizler arkaýyn alyp kullanyp bilersiňizler. Indi bärde içijeklerine gezek gelende, Dört dürli içejegi bar, häzir ol bäş-alty dürli boldy. Olary biz täze slaýdda goýarys. Meselem, asnownoý namysy sary gutuly, meselem, şindi ýok ekeni bu ýerde. Sary gutuly ýüzde dogsan dokuz prosent sap aloe wera içinde. Iki ýüz dene bar aminoasid bar, mineral bar, doga aminoasidi bar iki ýüz dene bar. On sekizi Mineral i ýigrimi witamini bar içinde. Prirodny hiç hili gapdaldan dopalnitelny goşulmadyk bu zatlar. Aloe vera pitjik, ýüzde segsen dört sap aloe vera. Meselem bernektar, ýüzde dogsan sap aloe vera. Meselem ene fridum, fridumam şonuňky ýaly ýüzde dogsan bir sap aloe vera içinde. Bul näme fridum? Fridum Üç sussaglar üçin, süňkler üçin. Aýdaly ýaşyň geçmegi bilen, ýaşy geçmesem, agyr iş bilen, iýle iýlen zatlarymyz bilen aýaklarda, billerde agyrylar döräp başlaýar. Işte şo zatlary meselem dogtoryň nämeleri bilen, operasiýalary bilen, dogtoryň liçeniýalary bilen liçit edip bolýar. Artyk näme diýeň, hiç hili nämesiz, muňadam medisinskiý proryw diýýärler orslar. Hiç hili operasiýasyz, zatsyz Siler arkaýyn öz saglygyňyza gowşubilesiňiz fridum ullanyp. Bernekdada şonuňky ýaly böwrekge böwrek agylary bolsa, aýal-gyzlarda ženski keseller, erkeklerde prostat şo zatlary hiç hili näme siz şu sowagy kullanarak öz-özüňizi saglygyňyza gowşubilesiňizdir. Näme diýýär? Saglygyň ilk öň nämesi? Oňat liçeniýa alanyň bilen sen sagdyn bolmaýarsyň. Iň saglygyň iň önemli zady sen saglykly ýaşamak, kesel bolman ýaşamak, sagdyn bolup ýaşamak ekeni. E meselem ine şu suraty näme üçin goýdum şu slaýdy? Aýdaly täze doglan wagtyňyz iç hoşuňyz şunuň ýaly arassa apbak list ýaly bolýar. Ondan soň kofe içjeň, çaý içjeň, ömür boýy a meselem häzir ýaşyňyzy hasaplap görüňler, şo ýaşdan soň iýen içeniň hem posudaňy ýuwanyň bilen hem içiňizi haçan detoks ýapysiňizdir, hiç haçan hem detoks ýapylmaýar, ýapylan barmy bilmeýän. Men şu firma gelip detoksy öwrenip detoks ýapdym. İşte Soň organizm gyzlardan žalowtsa medes, Äý, men uje ýaramok, men ene o ýerim agyry, bu ýerim agyry. Tabi, nahar iýip, posudaňy ýuwmasaň näme bolýa? Nahar iýenden soň posudada şo galyntysy galsa-da, gatyp nädi galýa yslanyp. Işte edil şonuňky ýaly içki organlarymyzam biziň şonuň içki organlarymyzam şonýa tämizlenmäge yhtiýajy bar. A Ýewropa taraplarynda alty aýda üç sapar geçýärler. Hatda indi köpeltdilerem. Her aýda bir sapar geçip başladylar. Bu zadyň detoks diýen zat zyýan däl, ol naborot saglygyňa. E bärde ene kysaja görkezip durlar ene saglykly damar näle, meselem aloewera näme kullanmadan öňje damarlar näle i ondan soň näle arassa bolýar ene açyk rozowý swet bolup dur. Işdende witamin we mineraller, bu zatlary hiç kim, meselem, dogtar ýa professoryň aýtmagyna gerek ýal, kalsium, aktiwa ha, askorbin se, i, balyk ýagy, betta kari, bu zatlar hemmesem bizeriň indi günlük iýen miwelerimiz ýaly. Artyk durmuşymyzda dogtar bizlere alma iýme, mandarin iýme, ony iýme, muny iýme diýmeýär-ä, gögönümi iýme diýmeýär-ä. Bizler ondan soramasyzam iýes. Bularam edil şonuňky ýaly bizleriň organizmimize, bu-da derman däl, bul dowal ürünler. Bärde ine meselem balyk ýagy näme üçin gullanmaly, onuň nämesi görkezýär menä damar holesterin dörän damar näle i holesterin pon tutansoň näle gan geçmesi dursa şu damar beýnä gidýän bolsa ýürege gidýän bolsa soň uje gözüň ýetiriň felç ýa infarkt berýär adam işte damarlar şunuň ýa arassa bolmaly. Krandyň suwa gözüňize getiriň bir wagtlar näme krant demirden krantlar bolýardy häzir hemmesi plastmasa geçdi plastmas bolsadam içinden ýagly zatlar akyp dursa wagtyň geçmegi bilen şo näme edýär dyknyýa şonuň nämesini açmak üçin ýörite özüniň nämeleri bar şony guýup arassalýas arassala şony arassalamasa näme bolýar suw dyknap durýar edil ganam şonuňky ýaly biziň gan damarlarymyz damarlardan geçip durmaly ganlarymyz. Ana onda sen sagdynam bolýaň, onda seňňe mozňam oňa dişli, sen sagdyn adam bolýarsyň. Indi daily, daily diýip ady aýdyp dur, munuň daily diýmende gün, gündelik, günlük bize şu produksiýalaryň hiç haýsynam tabii iýenlerimiz bardyr, ýene köpüsini wapşe kullanyp görmedik ürünlerimizem bar şu ýerde, gök önümlerimizem bar. Şul daily-ni nämeden wagtyň Iki tabletka iýen wagtyň sen günlük şul gök önümleri iýen ýaly bolýarsyň we organizm saňa nirden soň spasiba aýtmasyn. Indi L-arginin bul Mobesk premiýany alan L-arginin. Google-a girip Doktor Murat L-arginin diýip ýazsaňyz çykar. Şol Doktor Murat iki sapar Mobesk premiýany aldy. Şol L-arginin çykaryp, muny çykaranda sportsmenler üçin çykardy. Ama

Gök önümlerimiz ýaşyl ir-iýmişler meselem ukrop, petruşka düzenli iýilýärmi? Haýyr. Meselem men özümden geçsem bazan iýseň iýesiň gelmeýär. Amma bärde näme diýeň gelýärsiň däne bir paketigini alýaňda atjyň şo zatlary iýseň iýmeseňem sen uje Bir stakana, iki ýüz gramlyk stakana oňaryp suwuny içdiň, ýeterlik bolýar. Super Greens içseň. Indi aloe vera kremleri bular, meselem, köpüsi mana şu ýerde aloe vera gel bar, Fiors bar, Hitlation, Propolis. Bular Orsediň uje MÇS-inde, MÇS diýende Skor Pomuşynda dur. Näme Skor Pomuşynda? Meselem, ana men özümden geçen namany görkezeýin. Mana elimi kesdim men arada. Gaty name kesdim. Iki günde aloe we propolis çaldym, kesmekledik. Polnusde name etdi. Häzir mana gül ýaly. Hiç kim namesi ýok. Men häzir şuna

aljak bolsaň bir primerno aptega bar sen boýnuň üçin bir krem ber ýa bir boýnum ýa aýagym agrady diýseň her haýsyna otdelni otdelni krem berýärler bärde näme sen hitleýşiňi alýarsyň aýdaly sowuklasaň boýnuňada çala bilersiň ýüzüňede çala bilersiň hatda angina agzyň içlerindede çalýarlar nirene çalsaň çalyber hiç hili düzüminde himikat ýok hiç hili zarar bermeýär adamyň organizmine. O ýüzden hem sizlere hem arzan düşüp dur, hem wygydna. Ä mana Fiorsa, şu Fiorsa almasam primerne sende bir aýdaly niriňde bir hastalygyň bolsa otdelni hemmesini alyp çykmaz ine şularyň. Soň bizden menden soraýarlar ürünleriňiz gymmatmy diýýärler. Sag alyp görsem mana men adamlara şuny görkezip bilýän. It wapşe arzan düşýä. Ölçäp hemmesi nädir şulaň bahasyny çykarsaň opşe i fiorsuňam bir bahasyny çykarsaň fiorsuň iki üç esse bahasy bolýa. Sizlerem arkaýyn muny adamlara sudedi görkezip bilersiňizler. Indi

Şol saten adamdan sorasaňam näme bar düzüminde diýseň sizlere jogap berip bilmeýär. A sizlere bärde forever nämede? Gel hem peýdaly zat gullan hem pulam gazan gerçekden adamlarada kömek et durmuşyňy üýtget diýip hemme tarapdan kömek edip dur.

Meselem ine bärde görkezip dur ine kolgeýtiň arkasyna serediň warning diýýär warning diýmek opasna şol näme şuny görkezip duran wagtam adamlar arkasyna alyp okamerem hiç zadam etmerem alyp kullanýarlar ama diş günde dişiňi ýuwersiňa ýuwersiň günde sen azjyk azjykdan bolanda wagtyň geçmegi bilen sende bir hassalyk döredýär sen Meselem, dogry-düzgün iýip-içip ýören bolsaňam, bileňogany diş majunyndan saňa bir hassalyk geldi. Goltugaltymyz, goltugaltymyz, meselem, daşdan alyp goltugalty kullanýarlar, primerne, düzüminde şonuň alýumin, sink bar. Üns berýän bolsaňyz, şu alyp kullanylýan goltugaltylary deňemek üçin baryp okap görüňler, ýetmiş iki sagat, ýigrimi dört sagat derletmeýär diýip ýazyp dur. Indem men sizlere bir sorag berjek. Ýetmiş iki sagat derlemeň, seň deriň çykmaýar. Aýdaly ýigrimi dört sagat sen derlemeň. Indem içen suwuňyzy tualete çykmaň, ýetmiş iki sagat oturyň diýende siz oturyp bilýärsiňizlermi? İşte adamlar derlemejek bolup şony alyp kullanýarlar, habary ýok, organizmine näme nagruzka berip durlar. Ol der nirä gidýär? Yza urýar. Ondan soň näme edýär?

Terjimesi, Indi bul kilokontrol ürünlerimiz, bul ene rezultatlary, ne tolko kilokontrol ürünleri, hem saglyk ürünleri. Indi bu işe başlamak üçin näme etmeli diýýärler. Bul işe başlamagy y üç warianty bar. Birinjisi, iki sisilik, iki sisi diýmek kaka, türkçede o orslar bal diýýärler, käbir nämelerde sisi diýýärler. Iki kakalyk zat alanda iki kaka diýmek ol aýdaly her üriniň özüniň nol otuz, nol ýigrimi, nol on diýip ballary bolýar. O ballar şol saýtyň içinde seniň walýutaň, seniň puluň. Baý türkçede aýdanda lira, lirasy, türk lirasy bolýar. Şol ballar toplanýar, meselem, iki sany diş majun aldyňmy, aýdaly, otuz bal boldy. Şu otuz balyň seň pula çöwürilýär. Bu ýüz altmyş sekiz döwletde işläp duran biznes bolansoň, her döwletiň pulunyň ady bar. Ol hemme döwletiň pulunyň adyny ala, meselem, o ýerde goýup bilmeýär, rubl ýa Griwen ýa-da terhem ýa-da funt sterling diýip bilmedäne walýutaň öz saýdyň içinde bir san walýuta goýýar. Oňadam adyna KK diýýärler. Iki KK-lyk zat aldyňda, iki KK-lyk zat, birinji warianty, muňa näme diýen men, mekdep öwrenjileriň girişi diýen. Dört ýüz elli dollar Türkiýede başga döwletlerdede bilmen aýdaly bir grup alanda bäş ýüz ýaly bäş ýüz dollar bilen girip türk lirada aýdanda on alty milliarmy on ýedi milliar bolýa şu on alty on ýedi milliary men özüm men özümden aýdan wagtym men şony bir ýylyň içinde sogýan iki ýylyň içinde sogýan üç ýylyň içinde sogýan sogýan meniň biznesim bolmaýa. Bolmýar. Men opul sogýan men. Men ýuwunmany bes etmeýän. Men dişimi ýuwman bes etmeýän. Men saçymy ýuwman bes etmeýän. Men şu zatlary tagam daşdan alyp kullanýan-a. E men diýdim, näme üçin diýdim, bärden alyp kullanyp diýdim. Hem wagtyň geçmegi bilen maňa bärde firma ne tolko ürünini hödürläp otyr, maňa biznes hödür. Biznesiň ýanynda maňa Biznesi öwredem otyr. Nädip maňa biznesi internetden ýöretmeli? Nädip maňa biznesi internetsiz ýöretmeli? Nädip adamlar bilen, meselem, adamlara iş teklip etmeli? Nädip ol adamlara işi görkezip, ol adamlaradam pul gazandyrmaly? Maňa şu zatlary gapdalyndan berip otyr. Häzir sizler şolar ýaly ýörite bir eýitim aljak bolsaňyzlar, eýitimiň özi müň dollardan, iki müň dollardan aňyr üstünde. Indi bärde soň sizi şol işe çagyran adam size sürekli siziň bilen ilgilenýär. Näme üçin ilgilenýär? Ol ekonomi işini siz ýazdyňda. Siz gazansaňyz olam gazanýar. O ýüzden o size kömek edýär. Indi iki sisilik diýenim bäş ýüz dollar diýdim gruba alanda. Ikinji warianty dört sisilik. Ol onuň warianty näme? Ol sekkiz ýüz dollar diýeli, bar müň dollar diýeli. Bäş ýüz dollarlyk özüm aldym iki sisini özüm alyp kullanýan iki sisiliginem gidýän däne iş düşündirdim ene ene şu ýerde görüp oturanlarymdan arzuwy gördüm men arzuwa näme diýen arzuw şunuň ýaly iş bar diýen sen mümkinçiligi açykmy täze bir e meselem gapdaldan edip oturan işiň gapdalyndan pul geler gerekmi diýsem arzuw açyk diýdi men näme diýen mana şunuň ýaly şunuň ýaly ürünler bar şu tür ürünleri sen daşdanam alyp kullanýan Gel ene şu ýerden okluglan, men saňa hem biznes öwredeýin, hem pul pul ýapmany öwredeýin. Bu biznes hem öýüňden ýapyljak biznes, hem-de nirä çykyp gitseňem ýanyňda bile gidip işlenjek iş diýip. Aýtsam Arzuw tim bolýa katyldyma, näme diýen men Arzuwa ol iki sisili berip hemen Arzuwy işe katýan. Onuň ýaly warianty bar. Ýigrimi bäş CC-ligi bar. Ýigrimi bäş CC-lik näme? Ol vip, vip warianty. Ol oňa birazjyk biznes barada bilgi bolmaly. Ol ürünleri alandan soň sen özi adamlary çagyryp, mana men häzir bärden internet üsti bilen geçip otyryn. Internet üsti bilen hem edibilýärsiňizler. Öýüňize ýa bir ýerine Ofis bolýan bir ýerine arenda alyp oýnaýaly ýerde-de prezentasiýa janly prezentasiýa geçibem adamlara işe näme edip bilersiň. Ana ol o wariantam bar. Indi ine iki cc'lik urunyň diýenim bäş ýüz dollar şol bir startowy pakediň içinde menem giren wagtym on ýedi sany urun bar içinde. Her paket her hili Käbirlerinde ýigrimeden hem köp bolýar, käbirinde ýigrimi bolýar, käbirinde meni meselem meniň aldygymda on ýedi sany ürün bardy. İşde muny firma näme saňa zor bilen ýapmalysyň, sen muny zor bilen almalysyň diýmeýär. Elementarny häzir ine Roska pekarny açdy. Pekarynda maňa jaň etdi, men pekarny açdym. Meniň pekarnymdan artyk nan aljak bolsaň, meniň pekarnyma gel, ekmek aljak bolsaň diýýär. Menem okey, Roskaň pekarnysyna gidip alýan. A soň görýän Roskaň özi gidip garşy tarapdaky pekarndan nan alyp iýýär, ekmek alyp iýýär. Soň kim Roska ikinji gezek baryp näme diýýär, öz çykarýan ekmegini özi diýmeýär. Meň aýtjak bolýan zadym,

Ýalňyş hereketler bolýa ol men özümem geçirdim. Hiç hili hiç zady bilmeden gidip adamlara iş teklip etdim. Tabi he evet seň bilen çalyşjak diýenlerem barty ýok haýyr çalyşjak däl diýenlerem barty. Ama näme birazjyk bilgili bolup

Size kim meselem şu ssylkany atan bolsa, kim size şul işe paýlaşan bolsa, meselem, men çagyran bolsam, men ýa şu ssylkany atyp çagyran adam bolsa, size hemme zady şol öwredýär. Düşünmedik ýeriňiz bolsa, liboý birimi sorap, namaz beriňler. Indi ikisi silik urun alyp girdiňizler bärde ikisi silik urun alyp giren wagtyň ana iki kaka dip durandyr assistant superwayzer assistant superwayzer bolanda näme gazan etiňizler sizler ýüzde otuz indirim bir gazandyňyzlar artyk ine men şol sewiýede men näme edip bilýän artyk roska gidýän dana roska ine şul şunuň ýaly iş bar şuny ýaly şuny ýaly diýsek roska näme diýer tabi mende goşulja mende etjem diýse broskadan men näme diýen iki sisilik ürün alyp gelen wagty firma maňa broskadan ýüzde ýigrimi bäşini öde diýýär ýüzde ýigrimi bäş diýmegem näme bu ýüz dollar indi bul urwin Ömürlik durýa hiç hili iki ýyldan gel üç ýyldan gel hiç hili name etme ýenede sen arkaýyn şuny gelip dewam edip işläp bilesin. Indi men şonuňky ýaly ine bärde gapdalda ýigrimi i segsen görkezipdi zakon paretda zakon çislis diýerler näçe köp adama aýtsaň saýy şonçada sende name bolýa aýdaly On adam aýtdyňmy, şu onuň birisi oturýar. Ýa kyrk adam aýtdyňmy, kyrkyň ikisi, üçüsi oturýar. Edil şonuňky ýaly köp adam aýtmaly. Bizler näme diýýäs? Bäş-alty adam aýdýas, ýok diýdi, elimizi gögerip oturýas. Bulam edil beýleki işleriňiz ýa professiýa. Sizler indi şu ýere işe gelen wagtyňyzdyr, Şirketlere jaň edýänsiňizler, iş aktarýansyňyzlar, iş bamy, iş bamy, a bäş-alty adam ýok, iş ýok, iş ýok diýse eliňizi gögermeýiňizler-ä, ýene-de jaň edip iş aktarmaga başlaýsyňyzlar. Edil bu iş hem şonuňky ýaly. Sen adamlara aýdýarsyň. I Seniň aşagyňda meselem aýdaly, grup dörede. Grubyň bilen ýeke özüň däl, Ýigirmi bäş cc ýapdyň bir aýyň dowamynda ýapdyňmy fark etmez iki aýyň dowamynda ýapybam ýapybam bolýa bir aýdam ýapyp bilýäň ol saňa bagly iki aýdan geçirmeli däl iki aýyň dowamynda ýigirmi bäş cc ýapan wagtyň ýigirmi bäş kaka sen näme diýeň ýüzde otuz üç uje gazanjyň bolýa i ýüzde otuz sekizem seniň Ürünleri indirim bilen alybilýärsiň. Buluň urwiniňem ýanmaýar. Artyk bärde şul dört urwiniň haýsysyny ýapsaňyzlar ýapyň, hiç urwiniňem seniň köýmýär. Islän wagtyň ýene-de şol urwiniňden liboý ýurda baram yzyny dowam edip gidibilýärsiňizler. Indi assistant menejer bolmak üçin, meselem, ýigrimi bäş ýapdyňyzlar, ýigrimi bäşiň yzyndaky aýda ýet ellini ýapsaňyzlar näme bolýarsyňyzlar? Ýetmiş bäş siz assistant menejer bolýarsyňyzlar. Ýok, aýry-aýry iki aýda ýapyp bilseňizlerem ýetmiş bäş, onda-da assistant menejer bolýarsyňyzlar, emma iki aýdan geçirmeli däl hemme bu urugenleri. Näme bolýar? Assistant menejerde ýüzde kyrk üç indirimiň bolýar. ýüzde otuz sekizi uje gazanjyň bolýar. Menejer sewiýesinde näme ýüz ýigrimi CC kaka ýapmada ýüz ýigrimi kaka ýüzde kyrk sekiz indirimiň bolýar i ýüzde kyrk üç hem gazanjyň bolýar. Menejer bolduňyzlar, menejerde näme gazanýarsyňyzlar? Ine Menejerde artyk sen menejer bolduň. Öz geçen ýoluňy edil adamlara-da muny tawsiýe edip, ol adamlaram bul ýoly geçirip, edil seňki ýaly müň dollar, bir ýarym müň dollar, iki müň dollaryň üstüne çykarmak diýmek. Ol adamlara-da öz geçen ýoluňy öwredýärsiň. Aşagyňdan aýdaly şonuňky ýaly bäş sany menejer çykardyň. Bäş menejer aýda iki müň gazananda uje seniň on müň dollar bolýar. Şul işi indi aýtjak bolýanym dört ýylda guruňlar, bäş ýylda guruňlar, bäş ýylda, on ýylda guruňlar, şoňa degýämi? Degýär, on müň dollar gazanyp ýörsün. A häzir bizler şu ýerde Türkiýede işläp ýörüs, iň azymyz üç ýyl, dört ýyl boldy şu ýerde işläp ýörenimize. Haýsymyzyň aýlygymyz iki müň dollaryň üstüne çykdy? Çykýan däldir. E, bu işde ony edingi diýýär. Indi şonuňka bir sany menejer çykardyň. Ol menejer diýmek näme? Menejer uje otdelny bir özbaşdak adam diýmek. Ol sensiz hem artyk işläp bilýän adam. Oňa näme, şonuň aşa altynda aýdaly towaraborot bolýan bolsa, bolýan söwdadan saňa alty prosent gelip durýar. Ol hem şonuňka menejer çykardy. Ondan saňa ikinji liniýaň diýilýär, üç prosent gelip durýar. Onuň aşagyndan hem ýene şonýa menejer çykdymy, ondan iki prosent gelip durýar. İşte muňa näme diýerler? Awtogonorar, näme diýerler? Liderskiý priýem diýerler. Şindi birinji görkezip, ýylda dört-bäş sapar gezelençleri bar. Ikinjisi awtomotiw ikramy bar. Onuň hem üç urugny bar, dört ýüzden alty ýüz, sekiz ýüz dollara çenli gazanyp bilersiňizdir. Orsça trinact zarplata, başganlyk ikramiýeti diýýär. Meselem, awtoprogrammana otuz alty aý boýunça töläp durýar şol nämeleriň hemmesinem. I maşyn alýamyň, aýdaýyn, ýa bir jaý alýamyň, sen bilersiň, firma saňa şony otuz alty aý bölek gelirliginden daşary berip durýar. Şimdi meniň wagtym boldy, bu bu ýere kadar. Hemmäňe-de wagtyňyzy aýyryp geleniňize spasiba. Meýerim birazjyk gysdam alan bolsaňyzlar meniň bu günki çykyp öňüňizde
aýdan